Ago Nyɔgbogã Presbyteria Nyanyui Hame ŋuti nya. Axa blavevɔ enelia. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Be, Agu nyɔgbo agbetikɔ ɖeɖe ƒe azɔli. Gbãtɔ, hamea nɔƒe tsotso ɖe nyɔgbo agbetikɔ. Agudɔla xɔ ƒe ewo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple atɔ̃lia me eye nyɔgodu eveawo ɖui gã aɖe abe ale si míekpɔe va yi ene. Du eveawo dze si kristotɔnyenye ƒe viɖe aɖewo azɔ. Ale Lezindelawo sɔ gbɔ ŋutɔ, eya ta osɔfowo ɖo tame be woana nyɔgbo agbetikɔtɔwo natu xɔ yeyewo ɖe wo gbɔ, eye hametɔ siwo le Betel le Dalave la nadzo ayi agbetikɔ, eye woana nufiala woawo hã koŋ esi woana nufiala woawo hã koŋ. Esi woɖe susu sia ɖo ɖe go la, Nyɔgbo Agbetikɔ du blibo la ho kple dzidzɔ hetu xɔ vovovo siwo hiã la kple veviedodo kpakple asitɔtrɔe. Gbedoxɔ si nye sukuxɔ hã, nufiala nɔƒewo kple dzodoƒe. Wotu xɔ siawo ɖe ɖe teƒe gbãtɔ si dua nɔ le ɖiɖi tso togã dzi megbe. Esi va xɔ ŋkɔ be Aƒekpome la ƒe ɣedzeƒe gome. Wonye anyixɔwo eye wotsɔ be gbawo. Wona Kristotɔwo vevitɔ esiwo tso Betel la. tu woƒe xɔwo ƒo xlã teƒea, eye wona ŋkɔe be Mission Kpodzi alo Betel. Woƒe woƒe ɖewoe nye Aron Gidzi kple Kɔsikpuia Nyagbe tso Ɖaxlidome, Alfeo Abotsi, Lizia kple Yosef de gbɔe tso ɖivodo me, Alfeo mawunu tso botso. Ale tso dzove alo Yanuar gbãtɔ le ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adelia dzi la, wona nufiala woawo hã Eƒe ŋkɔe nye Stefan Edward Hadzi Hadzi eye wogayɔe wogayɔnɛ be Dil Kofi le esi wò wònɔ Osɔfo Dil gbɔ ƒe geɖe ta. Ale agbetikɔtɔwo megayia dalave na ŋdi sɔleme kwasiɖa sɔleme kple eŋegbesuku dede o, negbe le azã tɔxɛ aɖewo dzi ko. Ƒe akpe ɖeka alafa asieke kple adelea ma mee ke woɖe Katekist John Tee dzoe yi aŋlɔgã eye katekiste Yosef ke Teikurang si nye amumtɔ tso Awuɖome tɔti e, tsito va ɖɔlii. Gake nɔnɔme sia metrɔ naneke le ale si dɔa nɔ yiyim tsã ŋuti o. esi gɔmee nye be dɔwɔlawo ƒe tsaɖiɖi le du eveawo me hena mawunyakaka kple ŋusẽdodo dzimetrɔla yeyeawo kple takpekpewo wɔwɔ na wo. ƒe woƒo ƒui. Wɔwɔ na wɔwɔ na woƒo ƒui medzudzɔ va se ɖe esime xexemeʋa gbãtɔ va dzɔ eye tɔtɔ ɖo enuwo me o. Wɔnawo gayi edzi nenema le Paris Mission gbɔgbedeawo ƒe vava me. Eva eme be ne Bremen Mission yevuawo va agbetikɔ la, wodzea Yona nyatɔla gbe gbɔ eye ne ehiã la, wotina dɔna gɔ̃ hã. Nenema ke nyɔgbo agbeti kɔe Germany dziɖuɖu nutome dzikpɔla Dr. Grunel va tsina hafi ta agu nutome nyigbawo. Esi wònye be woɖo nɔƒe ɖe nyɔgbo agbetikɔ ta Woxɔ anyi, woxɔ anyigba hatsotso ameɖibɔ ɖi azɔ le afi si wole fifia. Ame gbãtɔ siwo woɖi ɖe abɔ yeyea mee nye Bernard Hiãtɔ ƒe viŋutsuvi. Nenema ke Woƒle anyigba koŋ na hamea le ameɖibɔ le ameɖibɔ ƒe tagbe ƒe anyiehe gome. Hamea de agble ɖe anyigba ƒe akpa aɖe dzi va se ɖe egbe eye eƒe akpa aɖe dzie wotso Presbyteria Nyanyuihamea sukuƒe yeyea ɖo. akpe ɖe mi le miaƒe toɖoɖo ta. Nye exlẽla Tsalevi Simple International plus 228.